DVC nih lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tualchung thawngpang ka rak chim lai. Chin ramkulh Matupi sii-inn cu ihkhun sum nga tlum in ihkhun zakhat tlum ah an kauh. Chin ramkulh Matupi sii-inn ihkhun sum nga tlum cu ihkhun zakhat tlum in sii in sakmi zong an lim cang i December ni hlei nga thawk in ihkhun zakhat tlum ah cohlan a si cang tiah thawng kan theih. Hi sii inn cu ihkhun sum nga tlum lawng a rak si i ihkhun zakhat tlum ah kauh ding in innkhan thar zong sak a si i atu ahcun sii inn caah a herhhaimi le sii inn rian ṭuantu ding minung chap lawng aa duh cang. Atu cozah a ṭuan liomi hna chan ah khuate sii in sak tharmi hna cu Paletwah peng Tanṭawng ṭaihne sii in, Paletwah peng Madu ṭaihne sii in, Thantlang peng Zephai ṭaihne sii in hna an si. Cu lawng si loin Paletwah khua zongah ihkhun kul le nga tlum in ihkhun sawm nga tlum ah kauh a si tiah Chin ramkulh ngandamnak zung in thawng kan theih. Chin ramkulh chungin sii-inn kauh chap dingah a hal cuahmahmi hna cu Hakha ihkhun Zanga tlum, Tonzang ihkhun Sawmnga tlum, Cikha ihkhun Kullanga tlummi sii-inn hna an si. Matupi sii-inn hi thongkhat le zakua le sawmnga le pathum ah ihkhun Kullanga tlum in rak sakmi a si i thonghnih le pali ah ihkhun Sawmnga tlum in an rak kauh cang. A tuk kum thong hnih le kum kul ah ihkhun zakhat tlum in an kauh chap hi a si tiah thawng kan theih.
Chin ramkulh Tidim peng Khaikam khua ah inn a kaang i minung pakhat a nunnak a liam. Chin ramkulh Tidim peng Khaikam khua ah December na kul zan suimilam pakua tluk ah inn pakhat a kaang i kum sawm thum le kum nga pa a nunnak a liam tiah thawng kan theih. Hi inn a kaangmi pa cu Pu Kam Cin Dal in a si i electric mei ah invita in batthi an tunnak ah a kaangmi a si. Hi inn ah a hngaktu minung pakhat Pu Khai Khat Kam lawng a um i inn kanghnak in chuah manh loin a kangh i a nunnak a liam hi a si. Hi inn kaangmi cu Khaikam meithat zung le khuami hna nih suimlam pakua le cheu ah an hmih khawh i thilri an chuah manhmi um lo tiah thawng kan theih. Ramchung thawng ka rak chim lai. Mun ramkulh cozah zung ah rian a ṭuanmi nu pakhat nih COVID-19 zawtnak aa chawnh tiah cozah chimphunnak nawlngeitu U Myint Tangwin nih a chim. COVID-19 zawtnak aa chawnhmi Mun ramkulh cozah zung rianṭuantu nu hi zarhhnih voikhat zung a kaimi chungah aa telmi a si. Amah zung kai lo caan inn a um chungah atu bantukin COVID-19 zawtnak aa chawnh hi a si. Cucaah Mun ramkulh cozah zung rianṭuantu dang caah thinphan ding a um lo. A hlan bantuk in zung rian kan ṭuan timh a si. A liamcia thla Mun ramkulh chung ngandamnak zung rian ṭuantu hna, palek le thingram lei zohkhenhnak lei zung rian ṭuantu cheukhat zong COVID-19 zawtnak an rak i chawnh tiah DVB nih a ṭial.
Kum thonghnih le kum kul Myanmar ram thimnak cu November thla nariat ah tuah a rak si i NLD cozah nih tlangcim mincim in teinak a rak hmuh. Asinain kahdohnak a um caah thimnak tuah khawh lonak hmun zeimawzat a um i cu chungah mee a pe kho lomi mi tam bik an umnak hmun cu Rakhai ramkulh a si. Thimnak tuah khawh lonak Rakhai ramkulh ah caan karlak thimnak tuah pek than dingin AA hriamtlai phu nih cathanh an rak chuah. Cu cathanh chuahmi cu Myanmar ram cozah ralkap nih kan cohlan i thimnak tuah khawh thannak ding kan i bawm lai tiah cathanh a rak chuah ve. Cuti cathanh chuah a si hnu in Rakhai ramkulh ah kahdohnak a dai i ralzam cheukhat cu an umnak hmun ah a kir thanmi zong an um. Asinain UEC nih can karlak thimnak an tuah ṭhan lo ahcun a thar in kahdohnak a um ṭhan sual lai tiah thinphang in an um. AA hriamtlai phu nih December thla ni sawmthum le ni khat hlan ah can karlak thimnak tuahpiak ṭhan ding in November thla ni hleihnih ah cathanh a rak chuah. A si khawh chung in thimnak tuah ṭhannak ding khua kan khampiak ko hna seh. Atu bantuk in daite um hi a nuam tuk. Kahdohnak a um ṭhan i tlik le zam ding cu kan ruat kho ti lo tiah ralzam hna nih an chim tiah RFA nih a ṭial. DVC thawngpang a ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Tutan thawngpang thlahmi hi Thonghnih kum kul caah a hnubik DVC thawngpang thlahmi a si. DVC thawngpang a ngaitu nan dihlak cungah Christmas lawmhnak um cio ko seh. Kan dihlak lunglawm tein Christmas le kumthar hman khawh i zuam hna usilaw thonghnih kul le khat January ni sarih zan ah lunglawm tein kan i tong ṭhan te hna lai. DVC a ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.